Wòe zɔ va srɔ̃ɖeɖeƒomenyawo gbã ƒe wɔna sia me. Ŋutsu kple nyɔnu ƒe ƒomedodoawo ŋuti la ɖeka nu nyuie ŋutɔ woo nye Yahweh vɔ̃ la ɖo anyi gli. Gake ne meɖo gɔmeɖokpea nye afi geɖe manɔ. Medo wezɔ tɔxɛ na wò va Anna blaasieke-vɔ-etɔ̃ tɔtɔdzesi etɔ̃ ƒe yaʋalae dzi le srɔ̃ɖeɖeƒomenyawo gbã ƒe wɔnae me le egbe. Dzinu adre ƒe ŋkeke blaeve-vɔ ɖekɛ, yi ke nye kɔsiɖa le ƒe akpe eve kple blaeve-vɔ ene ye me. Eyime ke woƒo ga eve aɖaba ƒoƒo ɖeka le mía gbɔ le tokpoa me. Satan nɔvi ɖo gɔmeɖokpa nyui wanɔ na nenem labe nu si nèva ya kpli na mi. Wɔna ƒe ŋkɔe nye srɔ̃ɖeɖe ƒome nyawo gbã le Yahweh me. Mègado wòe zɔ na wò ake. Wɔnae nye wɔna yi ke Yahweh Mawu kɔ da ɖe dzi dzi nu be míakɔ da ɖe. Mía anɔ nu srɔm tso ƒomenyawo kple srɔɖenyawo ŋuti abe ale yi ke ŋkɔ ŋtɔ yi xoxo nènya ene, ta nanɔ mɔ kpɔm ne egbe hã ƒe nyamedzodzro tɔxɛ la. Sa nuɖoa nyawo ŋuti nyuie. Tsɔ agbe bliboa kple amegbetɔ ŋuti nyuie. Tsɔ ame ɖokui kple xexeame ŋuti nyuie. Ena tsitsi le susu kple ŋutilãmenuwo me. Anya nusi tutu. Gbedasi aɖe

Nɔmeya ekema nɔvinye nya nyuie be Yahweh Mawu be nu manyamanya tae tɔnyewo tsrɔ̃ kple dedredewɔla la ƒe dzɔdzɔenyenye seawo na srɔ̃ɖeɖe kple agbe bliboa dzi wɔwɔ. Ne èxlẽ Galatiatɔwo ta ade kpukpui adre kple nyia, egblɔ nya aɖe be, Megable ɖokuiwò o. Mawu menana wodrɔ hehe ɖe eta o. Enu yi ka meƒã ye wòŋena. Kpukpui mie gblɔ be ne ƒã nu le ŋutilã mea, aŋee le ŋutilã me, ne ƒɛ le gbɔgbɔ me hã, aŋee le gbɔgbɔ me. Gbedasi yi ke le asinye na wò le ɣeyiɣi ye me vevitɔ wɔ ame aɖe yi ke fifiafi age le srɔ̃ɖeɖe me enye be dzagbagbanaa ƒã nuku aɖe, ƒã nuku aɖe, do ŋgɔ ne wò srɔ̃ɖeɖe, eye nukuawo sɔ gbɔ. Maƒo nu tso wo dometɔ ɖeka ko ŋuti. Ɛ̃, megblɔ na ƒã nuku yi ke nye be nànya Yahweh Mawu, nya srɔ̃ɖeɖe, nya xexeame. Gake egbetɔe nye be ƒã nuku yi ke nye ɖokuiwonyanya, nya ɖokuiwò, nya mee ènye, yi nye nukue madi tso gbɔwò be nàƒã ne ɖokuiwò vevietɔ hafi Age ɖe srɔ̃ɖeɖe me. E, ne ɖomahin ne me biɔ be me ka nye ha, e, ɖomahin agblɔ nu be o yɔ ŋkɔ ye nye wo dzi ye le etate kpe ya ne ŋke ye tso a wo. Me nya be woe ma ye ga ke a ɖokui wo kie gblɔ me le be na nya ɖokui wa. E, eto ema ŋuti, me nye ema ye o. Edze be na nya me ye ƒomevi ye nye, enu ye lɔ̃ kple enu ye me lɔ̃ o. Srɔ̃ɖokui wo, srɔ̃ɖokui wo. Trɔ kple ɖokuiwo ŋuti na srɔ̃ Ta ne nye ɖevi gbɔ, ɖekakpuivi ŋutɔe, ɖetugbivi gbɔa, trɔ kɔ ɖe ɖokuiwò ŋuti nàsrɔ̃ ɖokuiwò hafi nàge ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Ɖeko èle abe alo míle abe xɔ ye wotu. Menye ʋɔtru ɖe sia ɖee le ate ŋu anɔ exɔ ɖe sia ɖe ƒe ʋɔtru nu o. Exɔ ɖe sia ɖe kple ʋɔtru yi ke woɖe, dzidzeme yi ke wotsɔ nɛ, lolome yi ke wotsɔ nɛ. ta màte ŋu atsɔ exɔ vi ƒe ʋɔtru akɔ va de xɔ gã ƒe ʋɔtru nu o. Eya ta maɖe kuku na wò be nàkpɔ ɖokuiwò be yenye xɔ hafi nàgblɔ be, Asime sie maɖe, O, ɖekakpui mae maɖe, ɖetugbui mae maɖea? Edze be nànya ɖokuiwò. Ele abe eze ene, ne mènya ɖokuiwò o la, àtsɔ enuta ɖe sia ɖe agblɔ be akɔ tu ɖokuiwò nu. Ne mege dze eme o, alolo wu wò ta wòazu agba na wò. Ta dze agbagba nàsrɔ̃ ɖokuiwò, nànya mee nye, enuie lɔ̃ kple enuie melɔ̃ o, enuie doa dziku nam kple enuie doa dzidzɔ nam o, enuie àte ŋu axɔ de eme be wòe kee la, yeate ŋu aŋe ŋku ƒu dzi, ekee ye màte ŋu aŋe ŋku ƒu dzi o. le wò dzixɔse me, le wò hadede me. Meka ye hafi àte ŋu akɔ adzidze ame aɖe yi ke ava mɔ me na wò be yeaɖe wò abe ɖekakpui alo ɖetugbui? Nya ɖokuiwò. Enuie ate ŋu adzɔ dzi na wò. Enuie ne wogblɔe le wò to gbɔ la, atɔ to me na wò. Enu yi ke ne wogblɔe adze dzi na wò ye wò dzi adze ema. Kpɔ gbɔ be ènya ɖokuiwò nenema nyuie hafi age ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Ame geɖewo le eme xoxoa Womenya wo ɖokui o, ta ɖeko wotso kotɔ si ame sia ame dzi be wòasi Mesia ɖe. Wokpɔ nu bubu aɖe, ne nya ɖokuiwòe, ye hafi ànya amee le asɔ na wò, aka ɖe eme na wò, ne yi asie me ɖee, ànya agbã ye aƒle, akɔ tu ganuvi ma le wò aƒee me na wò. Nya ɖokuiwò. Ŋkɔnye nye apostolo LMN. Ese gbe. Mate ŋu agawɔ naneke o.